Күзләр күңел көзгесе. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу күзгә күз карашып тапшыруында.
Истәлекләр, күңел архивлары. Киштә-киштә тузан кунган җирләре дә, еллары да күп аларның. Шул сагынылган якка гомер үтә-үтә кабат-кабат кайтып урыйсы килгән чаклар да күп. Чөнки сагынылган тансык, ә тансык татлы. Алда әйтеп үткән фикерләремә аваздаш минем бүгенге героем. Ул инде халыкларыбыз арасында киң танылу тапкан шигырьләре, хикәяләре, язган пьесалары белән матурлыкка мәдхия кылган Дилә апа Булгакова бүгенге студиябез кунагына сәлам юллап күзгә күз тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлап җибәрик. Мин авторы Зифа Нагаева кайнар сәлам дип дәшәм сезгә ягымлы туганнар. Дилә апа, хәерле сәгатьтә. Әссәләмәгаләйкүм, хәерле көннәр. Гөрләп, шаулап, җырлап, моңланып, матур итеп үтеп китте юбилеең. Сиңа инде ул яшьне биреп тә булмый. Менә авызымны ничек итеп әйттерергә икән 80 дип, телевизор караучыларыбыз да карап утырыр, күзләр тимәсен. 80 яшьтә шундый опат гомер. Биеклегендә сакланып калып, кызлар кебек булып, матур итеп, татар калфакларын үзең булдырып, гомер-гомергә шулай булдың. Шул кадәрле кеше күзендә калып, ихлас булып сакланган Дилә апабыз. Чын күңелдән чакырып алдык, Дилә апа, бөек юбилеең белән! Кайнар тәбриклибез сиңа бөтен бөтен телевизор караучыларыбыз, Башкортостан тамашачылары һәм шулай ук синең шигырьләрне яраткан җаннары, киң мөселман дөньясында сине белгәннәр сансыз бихисап тамашачыларыбыз исеменнән дә сиңа иң җылы теләкләр юллыйбыз. Әй бу матурлык, әй бу үзгә чибәрлек, зәңгәр күзләр, ак йөзле, матур киемле Дилә апабыз Кырмыскалы районы Бозаяз авылында туып үскән. Әйе, күңелнең бал-май булып утырган бала чакларына. Без дә алып кайтып кит әле бергә-бергә, Дилә апа. Нинди гаиләдә шундый матур кыз бала пәйда булган, нинди вакыт аралыгында ничә бала бергә үскәнсез гөрләп. Шушы нигездә аяк эзләре калган бала чак үзен дә, безне дә бертөрле күңелдән үткәреп кичерелсен иде.
Әлхәмдүлилләһ, рәхмәт. Мин бик тә бәхетлемен. Әниле, әтиле үстем. Мин дөньяга икенче бала булып дөньяга килдем. Җиде бала бергә үстек, бик тә тату һәм безнең өй түрендәге бишегебез бишек җыры өзелмәде. Иманлы өйдә, бисмилләле өйдә үстемен. Иманлы нигездә, бисмилләле өйдә үстем. Бишек җыры тыңлап үстем. Нәнәйле булдым. Әни әтиле булып үскәнгә, Мин бәхетлемен. Әтием кечкенәдән минем җырлар белән генә сөйләшә иде, токмак белән генә. Ә әнием бик тә акыллы, сабыр һәм кул остасы иде, чигә иде, рәссам иде. Аның рәсемнәре белән дүртенче класска карталары белән төшергән. Элек бит юк иде. Рәсем төшерүләрен итү. Әнкәйнең рәсемнәре белән мин белем ала идек без. Миңа укырга насыйп булды. Безнең зур авылыбыз, матур авылыбыз. Детдом балалары күп иде. Һәм миңа насыйп булды детдом балалары белән белем алырга. Детдом балалары бары да унсигез, без дүрт кенә. Авыл кызлары, егетләре булды, укыдык шунда. Белем алдым. Белем алып беткәч, инде җиденче классны бетергәч, татар мәктәбендә укыдым. Бетергәч, Стәрлетамакка киттем. Стәрлетамакта унберне бетереп, аннан медицина училищена керергә Менә шуны насыйп булды. әйтәсем дә килә. Күңелләрне, җаннарны э, дәваларга һөнәр сайлаган, Дилә апабыз. Шигъри юллар, шигъри җанлы булып, ул параллель рәвештә шулай булмышын булдырган кеше. Нишләп ниндидер сәнгать юлыннан, театр кешесе булсагыз да, шундый матурлык, шундый горур хатын-кызлар рольләрен килештереп уйный торган Дилә апа булыр иде? Андый хыяллар булмадымы? Чөнки безнең Дилә апа үзе рәссам, аның төшергән картиналары, аның чиккән чигүләре, хәтта минем гомер сандыгымда аның сәйлән-сәйлән чиккән Алып биргән чәчемә куя торган чәч үргечләренә куя торганнарым, яулыклар, мөселман яулыкларым саклана, ди апа, бик рәхмәтлемен. Чигүләр дә, тегүләр дә үзең эшләгәннәр һәм әлбәттә шигырьләргә аерым тукталырбыз. Сәнгать юлына китәсе килмәдеме? Әйе, мин ни өчендер менә бер генә рәсемне китап, элек бит инде кәгазь тапсам да шуңа карап шигырь яза идем. Үземчә мин җырлый да белмим, бии дә белмим. Әллә Кит инде, ышанмыйбыз. Минем җырлый бит, җырлый. Мин хайваннар дөньясын яратам, балаларны яратам. Ә минем карт әтием Туриян бабай табиб булган. Табиб булган ул. Аның э, үлән төнләтмәләрен кич карап, уйныйдыр бәләкәй чакта.

Генетик юллар белән ниндидер күңелдә сакланып сеңгән бит инде ул. Ни өчендер ак халат, ак халат киясем килде. Күптән түгел генә минем Гали әбекәем, укымышлы, дин әһеле, утырып сөйләштек, аңа 106 яшь. И мин әйтәм, Нәнәкәй, картатай бит инде, кемнәр килә иде? Ни ана мөнәҗәт язучы, бер күзенә томан төшкән иде, томан, яра. Һәм Камзулла Ак күлмәкле, ләкин картатай аңа күбрәк шикәр ватып биргән, чәй эчәргә. Теге сукмаклы, ватып ала торган шикәр. Кем соң ул дип сораган ик, әллә нинди төнләтмә үләннәр биргән төшереп. Чеховны иннән кайтып килгән дәвалана бу, Тукай, Габдулла Тукай. И, картатай утырганда да үзенең тунын артына куйган, өшемәсен дип. Бәләкәч кенә авыл йорты бит инде, чәй эчкән зур шикәр. Мин чәйгә манып кына теге чынаяк астындагы ни белән утырып эчте. Ә кызлар, яшь кенә кызлар, икенче бүлмәдән, егетләр ничек була икән дип карап торып, кызыксынып торганнар. Шикәр ашап утыручы егетләрне. Шикәр, аңа күбрәк шикәр эләккән. Күбрәк шикәр эләкте аңа дип карап торганнардыр инде. Әйе, кайчак ялында. Диләпә, ә менә шуннан Шундый матур хатирәләр шул картәти, картнәнәйләр якларыннан ук. Медицина училищесын тәмамлагач, теге теләгән, хыялланган ак халатлар инде кая китте, Дилә апа, кайда эшкә урнашты икән? Тәүдә Салават каласында эшләдем. Шуннан соң иптәш тормышка чыктым инде, комбинат ни эшләдем мин комбинатта, Муса дигән авылны обслуживать иттем. Татар авылына сайлап алдым үзем. Бик яратам. Мин өлкәннәрне яратам бит, алар белән бергә дәваладым мин аларны һәм аннан соң иптәшемнең эше буенча Уфага күчтек. Эчке эшләр министерствосында эшләдем мин. Бөтен 40 ел инде хезмәт иттем, халатымны салмадым. Һәм буш вакытларымда мин хикәяләр яздым, шигырьләр яздым. Ул дөньяда мин бөтенләй икенче идем. Медицина, гомумән, медицина белән шигырь йә хикәя бергә бәйләнгән алар. Ниндидер җаннары бер төсле аларның, бергә тоташкан кебек аларның тамырлары. Һәм менә миңа насыйп булды инде. Рухи ризык белән дәвалану шигырьләрдән Ялга, шулай. ялга китәр алдыннан алты ел мин тоткыннар больницасында хирургия өлкәсендә эшләвем белән мин бәхеттемен, дим. Әйе, менә ачыклык та кертеп китәсе килә, Дилә апа. Тәҗрибә туплануының иң мөһим өлеше язмышының ул шул төрмә, иркеннән мәхрүм ителгәннәр янында эшләве белән дә баймын дип һәрвакыт әйтә торган, әй бит, Дилә апа. Әйе. Бу турыда әйтик, менә алар белән ничек сез, алар бит бөтенләй үзгә кеше, син шигъри җанлы, шигъри күңелле кеше, аларга бөтенләй, аларның каршысында бөтенләй икенче тормыш, башларында бөтенләй икенче уй, кем нәрсә өчен утырганын да, Белмәссең, шулай бит. Бик Әйе, ана шулар катлаулы белән- җир. Ничек эшләнде Ана икән? шулар белән шул яхшылык кирәк. Адәм баласына йылы сүз. Ул бит кемнәрнеңдер газизе, анасы, ниндидер аварияләр ясап кергән. Күбесе гаепсез бит инде. Һәм алар күбесе ниндидер бер үч алырга, нәрсәдер, ниндидер эчләрендә күрә. Мин аларга шигырь язарга куштым. Хикәя язарга куштым. Китап укырга яздым. Бөтенләй икенче дөнья ачылып китте. Теләр. Минем дежурга көтеп торалар, и менә менә шуны яздык. Һәм үзебезнең тәбипләребезгә менә шундый хикәя яздык укырга дип, аны Адиль Хәмзиевнага бирегез, диләр иде инде. Һәм Шарка луна с обратной стороны дигән передача башланды. Шушы Әйе. хикәяләре, шигырьләре белән ниндидер бер канат өстәлде, каурыйларына бер ниндидер, канатларына ниндидер бер канат өстәлде. Шуның белән яши башладылар алар. Икенче дөньяга керделәр. Һәм менә бер дә онытылмас 39 ел утырган гаҗәеп бер кеше белән очраштым һәм аның белән сөйләштем. Сөйләшкәч, йөрәгем минем, ди, чүпрәккә әйләнде. Унбиш яшьтән тиклем утыра детдом баласы. 39 ел! 39 ел!
Һәм минем дә йөрәгем чүпрәк кенә. Әй, алай итмәгез әле, мәйтәм, саулыгыз очыма. Мин аны барып бәйлим дә, хәзер сезгә яңа

Дежурстволар йокланмый без бит инде, реанимациядә бит инде. Шан язып куйдым бу шигырь үзеннән үзе учларына салсын йөрәгемне, яраларын өреп бәйләрмен. Алып кайттым да бу шигырь түгел, ак шигырь генә дидем, шул күп. Менә Алла Тәгалә бар бит инде. Ике көн дә үтмәде, Юлай Үзәнбаев шакир мин. Гел апай ди, синең сүзләрең матур, миңа берәр шигырь кирәк, язасым килә ди. Шуны биреп җибәрде. Шуннан соң безнең Азамат яза башлады. Учларыңа салсын йөрәгемне, һәм мин шуңа ата сына туктап чыга. Әйе. Учларыңа салсын йөрәгемне ладонь.
Һәм монда тупланды термәсиклы белән һәм хикәяләрем белән балалар ни тупланды. Диләпә. Мин, мин бәхетле түгел, бәхетле мин бәхетле. Бик бәхетле.
Минем инде соңдан менә шул җыеп кына әйттерә торган фикерләремне бер сүз бәхет сүзе төшенчәсен ничек аңлый дип тә әйтерлек түгел бу зур бәхет. Дилә Булгакова язмышы белән яшәү үзе дип әйтә торганны алдан ук әйтеп тора Диләпә. Менә әле безнең өстәлебез тулы рухи ризык. Ул сезнең язмалар, ул сезнең шигырьләр. Ә бәләкәй чакта хәтерлисезме иң беренче шигырьләрегезне яттан? Әйе, иң беренче шигыремне әле яза да белми дирим. Нәнәем минем бик акыллы иде. Нәнәем минем догалы ниле. Кызым, син мөнәҗәтеңне әйт әле, язасыңмы мөнәҗәт әйт диде. Минем шигырьләрне мөнәҗәт дидер ие. Кочы белән энә алып, кистем дә тектем күлмәк. Нәни генә курчагыма бәйрәм көненә бүләк.

Сөю турында шигырьләрең күп. Тамашачылар, телевизор караучылар, эй, Диләнең истәлек кенә булып калган беренче хисләре кем белән, нинди егет белән бәйле булды икән? Беренче сөю хисләре кемгә туды икән? Беренче гашыйк булулары аз гына сөйләп китмәс микән? дигән кебегрәк утыралар. Беренче мәхәббәтем унынчы класста, мин тугызда, ә унынчы класста ул егет, Шамил. Аның исемен хәтта оныгыма куштырдым. Әле исәнме?
Юк. Ул военный иде, военный булып киткән инде. Шуны киткәч, унынчы класса ул киткәч, кыр казларын яздым. Менә 40 ел кыр казым минем. Менә кемгә язылган җыр булган икән ул. Фидан Гафаровлар җырлаган җыр, бөтен халык яратып җырлаган җыр. Кыр казлар еллар, кыр казлар еллар.

Яна кыр казлары кебек мин көткән. Шушы ерым туды, дөнья күрде. Гомерле булды ул җырым минем. Үзе гомерле булганда аралашканнар бар идеме? Үкенечләрегез турында бер-берегез белән сөйләшкәннәр булмадымы? Язмышлар ничек булды? Дальний плавание,
диңгез, кайтып 50 елдан соң очраштык. Кайсы тирәдә булды бу? Бузаяз якларында. Уфада.
Стертамакта беттек. Стертамак егете Шамил. И Уфада очраштык. Шуны карап тордым да гаҗәп бит. Ничек мин шул кадәр төннәр йокламыйча шушы яшемә кадәр яшертен сөю. Ничек яраттым икән? Кечкенә, бәләкәй генә, бөтенләй икенче.
Икенче кеше булып куйган. Икенче кеше булып. Бәлки аны язмыш бит Тирән сулар буйлап күпме йөзеп. Ялгыз калган, аны камчылаган тормыш. Тормыш камчылаган да Иптәше дә үлгән, балалары да үлгән. Дилә апа, аңа багышлаган кытлык көнгә сер итеп кенә саклаган шигырьләр әле әйтәләбезме? Берникадәр кайсы? Бәлки укып ишеттеребез мәхәббәт турында, сөю турында, синең хисләрең турында. Әйе, җылы микән, ул да юкка түгел. Юата күрмә берүк, юатма, Төнен янган йолдызларны гына, Көндезләрен берүк югалтма. Мин аларны күптән, Мин аларны гүя күптән җыеп сиңа бирәм, Җиргә таратам, таратам да берчә җырлап елап, Мин яратам сине, яратам.
Хикәяләреңдә шундый менә скрипка моңнарың, буранда бик күп бик күп хикәяләрең мин үзем шәхсән Шәрык радиосында эшләгәндә күп тапкырлар укырга туры килде. Укыганда эфирда халык аңлар аңламый калгандыр, тукталырга туры килә иде, чөнки ирексездән күз яшьләре тәгәрәп төшә. Аннан тынычланып китәргә кирәк тә, артабан укырга кирәк. Шулкадәрле бирелеп, Укый торган идем, синең хикияләргә бирелеп, вакыт бүлә торган идем. Хәтта музыка мөхәррире булып эшләгәндә, Шәрык радиосында, бер заманны үземә шундый алдым көч, бизәргә кирәк иде. Ә безнең Шәрык радиосы бик ул кадәрлек җиһазландырылмаган вакытлары, әзерлек ул кадәрле юк, хикияләрне бизәргә, музыкаль яктан матурларга. Нишләргә, уйладык кызлар белән, нишлибез, әйдәгез, мин әйтәм, чишмәләре челтерәсә, Дилә апаның самавыр суы агызыйк. Ә буранда дигән хикәядә, анда кирәк иде шыгырдатып эзләр күрсәтергә, кар өстеннән аны кайдан алабыз уйлап утырабыз. Туктагыз, мин әйтәм, мин өйдән мамык алып киләм, аптека мамыгын. Шуны сез яздырыгыз, мин әкрен генә шыгырдап, эз китеп барган кебек, әнә шулай чыгардык һәм шулай язмасы бик күп тапкырлар бирелде. Менә бу хикәяләрдә образлар.

Филология белеме алмагач. Мин бит берәр ай уйлап йөрим һәрбер юлын. Ә син язасың да таратасың. Шул мине таратма инде. Әйе. Бит әйе. Менә әле хикәяләрнең шул э, образлары хакында бер никадәр әйтик. Бәлки хәтта дә кайда кайсыдыр хикәядә ниндидер образ бигрәк тә син үтә ачыргаланып, күңелеңнән кичергән берәр кешенең язмышын язган булгансыңдыр. Юк, булар бу образларны һәрберсе кеше, кеше язмышы. Әле менә күптән түгел бетердем. Картлар йортындагы бер ананың сыкрануы. Балалы ананы Ул үзен белгән кешеме? Булган хәл. Үзен белгән очракмы? Миңа бер табиб, табибә шалтыратты да инде, менә китереп куйдылар да, килеп алмыйлар. Үзем дә тоттым ике көн. Кайтырга урыны юк, балалары өен саткан булды. Кая, шул картлар йортына оештырабыз инде, дип, шундый киңәш тә. И шуның турында яздым. Юк, мин гомумән хикәяләрне язып бетәм дә үзем җылыйм, мин җылыкмыйм. Алар белән яшим. Гомумән тормышта тиз җылап барасыңмы, Диләфа? Тиз җылап барам, кызганам. Нәрсә сине җылата тиз үк? Белмим, эчке дөньямда шундый йомшаклык әйбит, кызганам мин, үземне алар, алар урынына куям да аны җылырга утырам. Менә шундый матур кичерешләрдә, шундый аһәң, Дилә апа, шигырьләреңне яңгырат тик әле. Әйдә әле үзең укып ишеттер әле безгә. Күчтәнәчкә алып килгән Дилә апаның шигырьләренә урын бирик, дуслар. Җәйләр җитәкләп йөримен үзем көз илләрендә. Чагылып-чагылып китә Язлар сагына җилләрендә, Үзем көз илләрендәмен. Җәйләрем ераклаша, Чакырамын яшьлегемне Үткән елларым аша. Чагылып-чагылып китә язлар, Карашымны күзләргә, Көзләргә керәм, көзләргә, Уралып мең төсләргә. Дилә Пасин менә күрәсең дә ниндидер очракны, шуңа тиз үк язып куясыңмы? Бәлки, авырткан кешенең авырткан төше, кайдадыр, кем янындадыр ниндидер язмышы кушылмаган яки язмыш кушуыннан башка үзе, Үз язмышына хыянәт итеп, начарлык юлларда киткән. Шундый очракларны күрү белән, миңа калса, синең шигырьләрең пәйда була, шулаймы күңелеңдә? Әйе, тиз генә язып алам мин аларны. Минем өчен бала, мин алар белән сөйләшәм бит. Чираттагы шигырең ни турында булыр икән?
Ап-ак йомгак алып, юлга чыктым. Күптән артта калды Юл башым, ал таңнардан ал сәйләннәр минем, зәңгәрлеге синең карашың, әлеге мәхәббәт инде. Ак кибемә әле тезмәгәнмен, тойгыларның сихри сәйләнен, хыял епләремә элмәгәнмен, пешкән серле миләш бәйләмен, ап-пак епкә сәйлән санап тезәм. Көнем сәйлән җебем, елларым, Мин кабызган яныр шәмнәремне, Язылмаган күпме йырларым. Һич үпкәм юк сиңа, язмышыма, Барысы да бәйле үземә.

Ә шуңа соң табиб булуыма да шатмын. Кешеләргә бер тамчы гына су бирсәң дә, иң авыр чагында ул терелә, тын ала башлый, ничек дә ярдәм күрсәтәм. Әй, күңелемә рәхәт шундый. Ул кешегә гомерләр бер генә, кеше шатлана бит. Хыялларның, Диләпә, төрлесе бар. Яшьлек, яшьлек үтеп бара. Аның да үтә торган, тукталмый торган вакыты бар. Инде яшьлектә һәркайсыбыз, кемдер әйтә, менә кызларыбызны карый-тыңлый торганнардыр, синең чор, минем дә бергә чор замандаш кызлар, укыганнарыбыз бергә, и бәләкәй чакта берәр шәбрәк кешегә тормышка чыгасы иде, теге колхоз рәисе булса яхшы булыр иде, без бигрәк тә бәләкәй чакта, әй, гармунчыга тормышка чыксак яхшы булыр иде, кемгә тормышка чыгам дип хыялланып яшәде икән, Диләпа яшь чагында. Мин шул хыялым, мәхәббәте инде Шамилем, Шамилем китте. Аңа тормышка да чыгарга хыялланып яшәдем. Хыялландым мин аны. Э, шул менә аның исемен югалтмадым, аның рухына мин укып торам догалар. Шуның исемен оныгыма куштым. Игезәк кызларым бар бит инде. Игезәк кызымның бер э, Гайшә һәм Шамил дип куштык. Әйе, бик матур исемнәр һәм Сөләйман балаларга күчкәч, балаларга күчкәч әйтәсе килә, кулда сөйдерә, Кулдан төшкәч, кидерә, диләр. Шатлыкларын да китергәннәре күп балаларның. Менә әйтим, э, кызың Роза үзе шигырьләр яза рус телендә. Әй, үзе Ачыклап матур үтигәр, диләр ба. шигырьләре, Бик матур шигырьләре. Табиб бит инде ул. Ш- э, Участник войны диге инде. Табиб һәм акыллылар, төплеләр. Әтисен ашаганнар. Матур иттереп Әйе. яшисез бергә-бергә. Әйе, әлхәмдуллилла, менә Римам мине карый, килә. Игез малайлары бар Сөләйман. Сөләйман белән Ләйсән. Сөләйман шундый матур шигырьләр. Җыентыгы чыгарылды бит әле. Чыгарга өлгерәлмәде миңа шигырь.
Чыгып өлгерәлмәде. Хикәяләр язый хайваннар турында. Вафша хыялый малай. Эй Алла, балакаемны шкулда тотып малайлары, дуслары кыйнаганда. Синең турында кино да бар, диеп, Сөләйман теге великолепный век бар бит. Әйе, әйе. Синең турында кино да бар, диеп, малайлар тегене кенә. Сөләйман турында берәр шигырь хәтердәме? Сөләйман турында. Менә минем бәби буласым килә. Ләйсәнне алып кайткач, Әйе. Ләйсәнне алып кайткач, менә бик матур киттем дөнья. Бәби буласым килә.
Шунда.
Ул абый булып китте бит инде Ләйсән кайткач. Бер караса, Сөләйман соска алып, коляска менеп яткан. Минем ди бәби буласың. Мине ди карамыйлар ди, хәзер Ләйсәнне генә кара. Минем бишектә ята ди, минем тоста су керә ди. Шундый матур итеп ниткән. Карасак, Ләйсән зур туфлиләр кигән дә әннә буласы килә. Әйе, әйе, әйе. Әйе, бизәнгән, помадалар сөртә, Кылы кызлар ала. Кызларның үсәсе килә.
Әйе. Малайның бәләкәй буласы килеп киткән абый Әйе, булып. буласы килә, әйе. Әйе, әйе.
Сабыкаемны. Шуннан Шушы балаларга, балаларга бер ике шигырь дә яңгыратсак, Сөләймәнлеләр күп безнең телевизор караучыларыбыз арасында оныкларын сөеп үстергән Дилә апа кебек, Дилә апаның Бу шигырьләренә китапларымны менә мин Мөкиббән тараттым, күпме булганнар. тараттым инде, әйе. Әйдә. Бәби алып кайтты, әни. Салдылар бишегемә. Ашый да белми бит инде, әнине генә имә. Әти дә мине онытты, бәби янында нәнәм. Тотып ашатучы да юк, түгелеп бетә мәммәм. Ыштансыз елак бәбине барысы да ярата. Минем таста су кертәләр, минем бишектә ята. Имезлеген алдым әле, ипләп яшертим генә. Минем дә хәзер яңадан бәби буласым килә. Матур шигырьләр Дилә апа.
Инде хәзер артабан Алар күп инде.
Китәбез балаларга да, димәк, бик матур иҗат өлеше бүлгән күңел сездә. Инде дә шигырьләр дигәч, шигырьләрнең күбесе, әлбәттә, матур моңлы көйләргә салынды. Бик күпләре хит булып киттеләр, бик күпләре популяр булдылар. Иң беренче шул җырым Кыр казлары Шамилгә булса, икенче минем әнимә булды, Мамык шәлем, Рим Хасанов язды. Әй-әй-әй. Мамык шәлемне язды, аннан китте мәхәббәт җырларым, Күчәрмә салсын йөрәгемне, Илһам Балиев бик матур җырлый, Язлар, язлар, Роза Сәхәветдинова, һәм бик матур сезнең белән дә иҗат иттек, бик тә зур, матур Аллага шөкер. Оркестрым белән. Йырладык Зифа Нагаева белән Ярты җанымны эзлим дип. Бик интересно язылган. Мин һәрвакыт әйтәм инде, мин Дилә апаның сүзләренә бихисап җырлар иҗат иткән булыр идем, әгәр дә үз сүзләремә язмаган булсам, дим, чөнки мин чын-чынында үз итәм сезнең шигырь дөньясын. Дилә апа, менә шундый сак кына, матур, үзең бер карасаң назлы ханым булып, бер карасаң, Апа, әби түгел, апа да диясе килми, назлы ханым, чибәр ханым булып, сак кына, матур гына, салмак кына тавышлы булып, балаларга ягымлы нәнәй дә була белгән Дилә апа ничек шулай саклана икән? Менә конституция дибез рус телендә, гәүдәнең тотышлары, үзең, ансы да бармы? Менә Дилә апа ничек шулай үзен саклады икән дисәләр? Әлхәмдүлилләһ, тормыш менә, дөнья, мин матурлыкны яратам бит. Алла Тәгалә миңа матурлыкны. өстәп кенә тора. Жәлләмәгән шулай, һай. Матурлыкны яратам, мин ниндер изгелек кылырга тырышам бит инде. Әлхәмдүлилләһ, мин бәхетлемен бит. Бәхетле булмыйча ничек мин хаҗга да барырга насыйп булды. Мин үземне бик тә бәхетле. Кайбер кеше туклану дәрәҗәсендә бик каты үзенә тыелулар тота. Ризыкларда андыйлар бармы? Аннары кайбер кеше бу яшьтә дә хәрәкәт итәм ди, йөрим ди. Э, теге әлеге вакытта инде олырак буын вәкилләре Скандинавия палкалары диләр, таякларын да кулланып э, чакрымнар үтәләр. Менә шушы матурлык усаклар өчен андый күнегүләр дә кирәкмәдеме әллә диләр сиңа? Мин бит авыл кызы. Җиде бала үстек без ни, мин дөньяда иң кадерле, иң тәмне, кая гына барсам, нинди табын әзерләсәм, икмәгемне уртага куям. Иң зур, кадерле икмәгем. Мин үзем генә калганда икмәкне кочып үбәм дә, мин икмәкне сирәк кисәм, жалко кисәргә, сындырып ашыйм. Минем картаем шулай. Галәмәт кеше сез, кеше син, Гөлия апа. Икмәк, бер нәрсәдер ашарга димим. Бәрәңгем бармы, нәрсәм бар. Шартлатып тыкмачымны кисәм, шулпамны эчәм, шулай ни. Әлхәмдүлилләһ, бөтен нәрсә бар әй бит. Менә ничектер, нәрсә телим, шуны ашыйм. Гомумән, ризык, авыл ризыкларын ашарга тырышам. Әле күпчелек өстәлдә нинди ризыклар? Әйе, нинди ризыклар? Туклану рационында ниндиләр? Юк, юк, юк.
Пешеренәсеңме үзең, әллә инде Рима әзерлиме күбрәк хәзер? Үзем, үзем пешеренәм, үзем пешеренәм, бисмилла гына әйтеп, яулыгымны Ниләр пешерергә ярата икән, диләр апа. Кунакка барсак, диләр телевизор караучылар, нинди ризыклар пешерергә ярата икән, диләр. Әйе, менә кунакларым булса, элек-электән килгән ул тавык тутыра. Авыл тавыгын алам да. Диләпә, әйтеп тә калдыр әле. Менә җайлымы теге элеккечә авылча Менә болай гырласын, былай былай итеп тотып тора дорыйк бит инде. Кашыклап яки касә белән салалар иде. Әллә шприц белән. Хәзер белән шприц белән дә итәләр икән. Бу минеке кичә. Синеке кичә.
Җомырка шәһәрнеке Бозаязныкымы? Түлке йомырка куллардан, әбекиләрдән бисмилләләп каерымны биреп китәм. Күмәк түгел без гаиләбез авылдан гына алам. Әй-әй-әй.
Әлхәмделлә, шулай итеп, мин тыкмачымны шартлатып киссәм дә, тавыгымны пешерәм дә, шулпасы нинди файдалы, тәмле. И, бисмилләмне әйтеп, ашыйм инде. Токмак. Аш-суга да тәмле оста. Менә бүгенге көнне тынгарак калып өйдә. Элегрәк мин шалтыратканнарда, бик сирәк өйдә була торган идең, Дилә апа. Әле син кайдадыр Сәхибҗамаллар янында. Әбекәйләремдә.
Әле әбекәйләреңдә, әле оешмалар ниндидер чаралар үткәргән җирләрдә язучылар белән бергә очрашуларда буласың. Әй бит, әйтергә кирәк, менә язучылардан бит дусларың бар. Алар безне караса, алар безне тыңласа, дилә, безнең хакта бер җылы сүз дә әйтмәде, дияләр. Гомумән, көнләшү бармы шагыйрьләргә карата? Мин аларның көнләшүенә карармын, вакытлычаның бар инде ул һәркемгә бер
Булсын Менә әйдә. аның шигыре минекенә караганда матуррак чыккан бит әле дип, эчтән генә көнләшеп алулар бармы? Белмим, синең что-то исти. Соклану бармы башкаларның шигырьләренә? Для Фоматур диеп. Язучылар союзында мине 62 яшемдә генә алдылар. Шуннан соң шул ук күп еллар гомер ителгән кешеләр үзләренең шигырьләрен китерәләр, мин тикшереп бирәм. Әй, әй.
Әлхәмдулилла.
Шагыйрә, шагыйрь дуслар кемнәр алар? Шагыйрь дусларым бик тә талантлы. Әнинең, пьесаның авторы Бәхет хакы дигән Халисә Мөдәрисова. Түзәргә кирәк, балам, җырлары күп һәм Нуриман районыннан. Бик акыллы, бик тә талантлы, бик тә тогыры дустым, 45 ел дуспыз без. Ул унҗиде яшеннән нидән университетта укыганда ук без аның белән дуспыз һәм аерышканыбыз юк. Әдәби түгәрәккә әллә бер дә бергәләп йөрү дә туры килдеме? Әдәби түгәрәккә мин университет...
Алар бит шуннан үсеп киткән шагыйрьләр. Университетны бергә беттек, бергә маргариннарын ашадык, бергә чәйләр эчтек. Әлхәмдулилла, менә яратылар инде, бер дә бер апа менә ни диеп димәделәр, бергә, бергә булдык. Балаларның туйларында бергә булдык, гаиләләребез бергә. Тагын нинди шагыйрьләр, шагыйрәләр менә Шуннан соң Гөлфия Юнысова белән. Янда калдылар дип әйтелә. Гөлфия Юнысова белән мин күптән Ни бит инде. Дустанә. Шуннан минем бик тә менә күп еллар э, китабымның редакторы, ул яратып минем китабымны редактор иткән Динә Мурзакаева. Бик тә яратам мин, бик тә талантлы. 30 ел ул редакторы китап нәшриятендә Зәйнәп Ешева китабында эшләгән безнең журналист. Әйе, әйе. Гына да түгел, шагыйрә дә ул. Гаҗәп, ул минем бик хикәяләрне ярый, ярата, нитә.

Больницага барып йөридем, хәлен белеп, Рәшит Назаров, Аңа арнаган бер шигырем, Ак атымның ак ялына Җилләр кереп сарылган, Юлдагылар юл бирегез, Арыгандыр, арыган, Кул бирегез, ул тайпылды, Бирегез аңа түзем. Яшерде миннән, яшерде, Яшенне, яшьле күзен, Авызлыгын чәйнәп йота. Кагылды әче язмыш. Ай тага күккә җиелде. Әллә чын, әллә ялгыш. Әллә нинди илаһи дөньяларда синең арттан ияреп кенә, күләгәңдә генә басып торган кебекмен, ияреп кенә йөргән кебекмен, диләпә, шундый рәхәтлек, җан тынычлыгы бирә син менә. Студиябез әлеге вакытта тапшыруыбызга шагыйрь дуслар, бүген аралаша торган оешмаларың, элек син бигрәк җитез, әле бер җирдә, әле бер җирдә әйтәләр бит, татар су чокырга җыела, татар бергә җыела. Кайдадыр татар, башкорт халкы җыелган җирләрдә дә һәрвакыт Диләпаны бик еш кына күрергә туры килә иде. Актерлар йортында чыгышлар ясый идең, шигырьләреңне яңгырата идең. Хәзер өлкәнәю дәрәҗәсендә дә ниндидер өстенлек бирәсеңдер кайсыдыр оешмаларга. Бармы синең менә әхирәти юнәлештә барып, җаныңны бушатып, шигырьләреңне бер-берегезгә сөйләп, баеп кайта торганнар? Мин шул тоткыннар больницасында эшләгәндә ачып җибәрдек Ак калфак дигән оешма. Әйе. Шул Ак калфак оешмадан соң, Мин киттем мәчеткә. Ничектер ул аннан мәчеттә, менә егерме ел киттек инде. Әлхәмдулилла, егерме ел. Ихласта бигрәк тә. Ихласта, Ихлас Бигрәк тә. мәчетендә егерме ел хезмәт иттем инде. Хезмәтем ярдәм итештем. Идәннәр җудым, мошарлылар хәзерләдек, корбан ашлары үткәрдек, гаетләр үткәрдек анда бергә. Мәчет. И шушы мәчеттә миңа хаҗгә барырга да насыйп булды. Шул мәчеткә әле дә барабыз, бәйрәмнәрне бергә. Хәле менә Сәхибҗамал дигән бик матур оешма кабызып ебәрдек. Әйе. Бу оешманың әннәсе диик инде, Динә Мурзакаева. Әйе. Гани кызы. Һәм мин шул Сәхибҗамалга җыр яздым.

Кызлар бик яраттылар аны. Сәхибҗамал Нур театры, Нурның бит инде беренче актрисасы аның турында. Театрның алихәсе булдың, талантыңа меңнәр башың иде. Исемеңне саклап, гасырларда. Илең халкың һаман зурлый сине. Бик шәп, бик хуп. Шигъри юллары гына түгел, эше дә матур итеп барсын, үрләп барсын һәм шул алар үткәргән чараларда Дилә апаның шигырьләре һәрвакыт булсын. Менә юбилей узды, тантана. Кемнәргәдер бурычлы булып калмыйм, дип уйлыйдыр Дилә апа Булгакова. Кемнәргәдер рәхмәтләр аның әйтәсе киләдер. Гомумән, бик канәгать калдыңмы, Дилә апа? Кемнәр, кемнәрең күтәреште Бу матур чараны. Мин беренче рәхмәтемне әниемә-әтиемә әйтәм, шулар мине дөньяга китергән. Мин булмасам, ул кичә дә булмас, жырларым да булмас. Һәм мин дусларыма әйтәм, авылыма әйтәм, авылымнан килгән 50 кеше, районнан 150 кеше килгәннәр иде. Зур итеп, матур итеп чыгып зурладылар, әлбиттә, мактадылар. Нәтәм бик мактамагыз инде. Бик мактаганны мин яратмыйм ул. Мактыйлар инде туган көнне, нишләйсең инде. Ярый. Һәм рәхмәт әйтәм үземнең Шәжәрә ләр нигә килде бит и Шәжәрә китабы чыкты. Леногорскида әниемнең двоюродный браты Шәжәрәсен язып, мин туганнары булып чыктым. Канзафар Усаевлар туганы, Ждановлар. Аларга рәхмәт, тагын кемнәргә рәхмәт бил апа? Мин рәхмәт әйтәм театрга. Театрның артистларын күрсәң бәпкәләр, бер кечкенә бәпкәләр талантлы, шундый талантлы, моңлы, матурлы, аларның матурлыкларын күрсәң, һәм режиссерыма. Режиссерым Байрас Ибраһимовка рәхмәт. Мин бик тә рәхмәтлемен. Тагы бер режиссерымны беләм, Олег Касимовичка, режиссер ул киткән иде, һәм директорына, Илдар әфәндегә әйтәм, мин барысына да әйтәм, рәхмәт, килгән кешеләремә. Минем җыр моң сөюен сөюче халкым залны тутырган иде. Кул чаптылар, минем өчен чәчәкләргә күмделәр. Мин кем инде берүгә сатып. Чәчәкләргә күмелгән, куллар чабып каршаланган юбилей хуҗабикәсе Дилә апа Булгакова. Бүген инде шундый матурлыкка вакыт бүлгән өчен рәхмәт әйтәсе килә. Һәм мин элекке елларга кайтыр идем. Менә бу гына китапны, зәңгәр тышлы, уртада да зуррагын, алып кына бирсә Дилә апа, элекке кебек мин дә авыз итеп карыйсым килә. Аның шигырьләреннән бер-икесеннән генә булса да. Ә мин аны ачып тормыйм, кайсы битеннән укырга дип. Ачам, Кайсысы телевизор караучыларыбызга язган икән? Менә болай итәм дә ачам. Менә алай итәм дә ачып карыйк, Дилә апа. Укып үтәсе килә. Бик тәмле су зары. Кызганмады мине кешеләрем, якламады. Син су чиста тор. Мин агулы хәзер, көчем бетә. Агуымны кем соң чистартыр? Әйтегезче, адәм балалары, Кем соң салды миңа агуны? Якламыйча мине берегез дә, Үзегезне мәхрүм иттегез. Мине генәме агуланган ласа Туфрак, һава, икмәк, сөтегез? Тибә, көя йөрәк тамырларым. Сулкылдап ла тибә, аһ, сыкрый. Ник күрмисез һаман, и кешеләр? Комлык күмә җирне, мин карыйм. Мин бисмилла гына итеп акрын гына ябам бу китапны. Ә ачылган битләре халык күңелендә гел ачык килеш калсын. Керфекләрең сирпелгәндә җанда күзләрең хәтердә калган Зәки абый турында тапшыру ахырында бер-ике сүз ишетәсе килә. Мин аз гына белеп калдым, ләкин Диля апаның ихтирамы бик зур, бик күп еллар Зәки абый белән гомер Итеп балалар үстердегез, Зәки абый. Аз гына тукталышта ниләр калдырды күңелдә истәлекләр итеп Дилә апа? Зифа җаным, мин сиңа тоже рәхмәтемне бик зур әйтәм. Минем иң авыр чакларымда син булдың. Безнең дә дуслыклар безнең бик күп еллар безнең җырлар, шигырьләр, хикәяләр белән тоташты. Һәм алар белән туган шигырьләрем минем бар. Син аңладың минем күңелемне. Кеше бит һәрвакыт гына гладкий гына ни генә Без инде моны Зәки абыйга әйтәбезме? Юк. Тормышта Зәки абыйымны югалткач беренче син килеп кердең. Иптәшегез.
Иптәшемне Зәки Нәсыйп улы нидә Кушнаренко районында Рәсмәкәй авылында авылындайы Зәки Нәсыйпч миңа рәхмәтле мен игезәк бала бүләк итте. Игезәк балам үсте һәм бик акыллы юрист иде полковник 46 ел прокуратурада эшләгән кеше һәм тәртипле. Ул мине аңлый дери. Ул минем кәгазьләремне кая. Шигырьләрне ярата идеме?
Ярата иде шигырьләрне, хикәяләрне укыганда шундый жестокий кеше бит, юристлар барча лишний раз көлмәс иде. Шигырьләрен укый, әкрен генә хикәяләрен, төрмә хикәяләрен укыганда. Елыйдыр ди. Чөнки мин ул төрткан кешеләрне дәваладым бит. Менә бит ничек, Дилә апа.
Гаҗәп! Инде рәхмәт дип әйтәбез. Бөтен булган күңелең бай, күпме кешегә үзең рәхмәтләр яудырдың. Һәм тапшыру ахырында шигырьләреңә гашыйк җаннарга, телевизор караучыларыбызга, туган телне яратканнарга әйтеп калдыр әле фикерләреңне, теләкләреңне. Әйе, менә бу матур очрашуны оештырган кешегә. Зур рәхмәт әйтәм. Таза булсыннар. Бары Аллаһ зурласын гына дим. Ни өчен дисәм, мин туган тел өзелгәне юк. Мин бит татар кызы. Яратам андагы җырчыларны. Һәрбер менә җырчылар чыкса, алар минем җырымны җырлый бит инде. Барып Горурланып утырасың. Горурланып утырам да, барып иркәлим әле, сөям әле кулым белән. Рәхмәт, балам, бигрәк матур йырладың, димен, грузин чагында инде шулай. Ә икенче якта экранның телевизор караучыларыбыз ганиләр әйтер, Дилә апа. Әйе, телевизор караучыларыма, Ходаем, Раббыкаем, бәхетле булыгыз барыгыз да, кайгы, хәсрәт килмәсен һәм җыр-моңнан аерылмагыз. Җыр-моң кешене юата, Күңелләрне яшәртә, яшьнәтә һәм таза исән булсыннар һәм бары гына без бит сугыш чорындагы балалар дөньялар имин булсын. Үз чиратымда зур рәхмәт әйтеп, килгән өчен, Дилә апа, тагын да бер тапкыр юбилеең белән котлап үтәсем килә. Күңелнең Үз ягына кайтып, ял итә торган рәхәт вакытлары була, үзең генә белгән. Менә шушы рәхәтлекне бүген бүләк итте Дилә Булгакова безгә. Синең җан, синең җанда әйтерсең дә шаулаган диңгезнең тынган вакытындагы асыл ташлар ялтырый. Иртәнге чыклар төшкән гөлләр. Бер-берсенә серләр сөйли. Яуган ләйсән яңгырлар тамчылары гөрләшә. Тагы ниләр әйтим, гашыйк җаннар тагын да бер-берсенә ярату хисләрен арттыра. Саубуллашкан вакытта әйтә торган шигъри юлларымны син инде ишетеп өлгердең. Үзең өчен багышланганы, Агыйделкәй болай шаулап акмас иде, дулкыннарын җилләр кумаса. Туган җирләр матур булмас иде, дөнья болай гүзәл булмас иде, Дилә кебек кызлар тумаса. Сәламәтлек, исәнлек тагын да безгә матур-матур шигырьләр, әсәрләр, пьесалар иҗат итеп өлгәштерерсең дип калабыз. Бик зур рәхмәт, Дилә апа. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын карадыгыз. Әйе, ә сез шигырь иҗат итеп караганыгыз бармы? Алыгыз каләм, ак кәгазь. Әле үк күңелегездә булган дүрт юллыкны гына шушы ак кәгазь битләренә төшереп карагыз. Беләсезме, күпме сафланып, күпме тормышның ачы, караңгы, авырткан якларыннан ерагаеп китәрсез, киләсе күршеләргә кадәр.